Nghanol Ewrop yn bur ddaearyddol, dŷn ni hefyd yng nghanol diriogaeth yr Undeb Ewropeaidd a Chynghreiriaid Ewropeaidd y NATO. Ffrwyth drawsnewidiad ar ol cwymp yr Undeb Sofietaidd yw ein haelodaeth ni yn y ddau gorff gwleidyddol yma, fel y mae hi'n achos ein cymdogion agosaf ni, Gweriniaeth Sofietaidd. Ia. Fel gewch chi weld, mi fydd ymateb cyfryngiad Czech i ddigwyddiadau byd-eang wastad yn cael ei gyflyru â rhai yn yr Undeb Ewropeaidd ac yn NATO. Ac ar ben hynny, mi fydd ymateb Cymru yn penodol i newyddion y byd wastad yn adlewyrchu ymarweddiad ideolegol neilltuol tuag at yr Undeb ac at NATO. Dw i wedi dewis bwysleisio hyn ar y dechrau. oherwydd bod yr Undeb a NATO yn dolennu cyswllt wleidyddol amlwg rhyngddon ni a'r Deyrnas Unedig. Mae ein haelodaeth ni yn y sefydliadau rhyngwladol hyn yn realiti tra phwysig yng ngwleidyddiaeth fewnol y Weriniaeth hefyd. O ystyried ein safle daearyddol a gwleidyddol, fyddwch chi ddim yn rhyfeddu, taw sut Ysgol yr Wcráin yw'r brif sedd gwladol sy'n cael ei gwintyllu yn y cyfryngau ers rhai misoedd bellach. Gan fod y ffordd mae gennym ni yn trin yr argyfwng yma yn dadlennu llawer am y newyddiaduriaeth ac yn fewnol, dwi'n mynd i gyd ffeindio ar y sylwedd bellach sy'n ymhela'r mater hwn dros y mis a hanner diwetha'. Heblaw am gysylltiadau hanesyddol agos, mae yna fwy na 120 o wybodaeth o Wcreiniaid yn byw yn y Weriniaeth Tsiec ar hyn o bryd. Mi ddangosodd ganlyniadau'r etholiadau i'r Senedd yr Wcráin ar Fehefin 2012 fod y rhan fwyaf o'r Wcreiniaid sy'n breswylio yn y Weriniaeth Tsiec wedi pleidleisio dros y mudiad cenedlaetholgar, Svoboda, a'r pleidiau a oedd yn flaengar yn chwyldro'r Maidan wedyn 'ny. Tra bod trigolion Wcreinaidd yn weriniaeth, mae nasyddion yn rhan orllewinol o'r Wcráin sydd yn hynod o bleidiol i'r Undeb Ewropeaidd ac i NATO, dilyn Tsieciaid yn llawer mwy amwys am hyn o beth. Wrth i Undebau Daleithiau ddatgan eu bod nhw'n mynd i gynyddu eu presenoldeb milwrol yn Ewrop mewn ymateb i'r argyfwng yn yr Wcráin, cafodd y weriniaeth Tsieciaidd, am beidio â gwario digon o arian am ddiffyniad. Yn gyffredinol, mae polisi Llywodraeth y Glymblaid presennol ar arweiniad y Prif Weinidog Sosialaidd Lord Sobota yn hynod o uchelgar. Ar wahân i fod yn unig y Gweinidog gamddiffyn, dyw'r Llywodraeth ddim am achosi cyllid prin i hybu ein hadnoddau milwrol ac maen nhw wedi siarad yn weddol amwys yn erbyn gosod rhagor o sancsiynau ar Rwsia, o leia, tan yn ddiweddar iawn. Roedd hyd yn oed y Gweinidog Amddiffyn, Margin Stropnitzky, yn amharchu ar gymeradwyo penderfyniad yr Unol Daleithiau i ddisgyblau grym milwrol yn Ewrop. Dwedodd y Gweinidog nad yw ein gwlad ni yn hoff o groesawu lluoedd arfog estron o achos unigryw o ofalus yn yr ugeinfed ganrif. Mae hynny'n ddigon clir, hyd yn oed yn ein hanes mwyaf diweddar ni. Digon yw cofio am y gwrthwynebiad principal a ddangosodd mwyafrif y Czeciaid i adeiladu gorsaf radar ym Mhohemia fel rhan o system amddiffyn taflegryn Gestapo. Serch hynny, Farnig oedd adwaith rhai gwleidyddion a chwilebyddion yn erbyn geiriau cymedrol y gweinidog amddiffyn. Mi gafodd ei feirniadu'n hallt. gyda rhai yn dadle ei fod yn bradfeydd ac yn cynghreiri at ni. Mae'r Wcreiniaid ethol i Harlow Newydd a'i gwlad yn cael eu rhwygo gan ryfel cartre. Tynnodd nifer o newyddiadurwyr Cymreig drwy'r argyfwng ei greu yn y cyhoedd Tsiec. Hanner blwyddyn ar ôl dechrau'r protestau Maidan, mae prif gyfryngiad Tsiec wedi sefydlu un dehongliad safonol o'r hyn sydd wedi bod yn ddigwydd yn yr Wcráin, ac mae'r dehongliad hwn wedi troi o'r unig un derbyniadwy ym mhrif ffrwd y newyddion. Mae'n bosib i greu mwy, fel a ganlyn. Mae'r yn cael ei ystyried yn chwyldro a dyfodd o blith gwerin pobl yr Wcráin heb ddylanwad estron, ac mae'n cael ei gymharu â'n chwyldro felbet ni ym 1989 pan gafodd y system comiwnyddol ei dymchwel yn Tsiecoslofacia. Ymhellach, bychan oedd rôl genedlaethol yr eithafol yn y gwrthryfel, agor herwydd bychan i'r ysgol, y mae'n yn brif gyfrynge ni yn ei dalu i'r rhai elfenne ffasgaeth amlwg yn y mudiad. Y consensws cyffredinol yw mai ar Vladimir Putin y mae'r barn y cyflwr druenus sy'n wlad am i wely'r polisïau Rwsia tuag at yr Wcráin fel bygythiad uniongyrchol i ddiogelwch Ewrop gyntaf, tra bo Giev yn amddiffyn sofraniaeth y wlad. Mae rhaid yn cael ei darlunio fel ymosodwyr Ffraebus a gipiodd y Crimea ac y syth a'i llyged dysglyfaethus ar yr Wcráin a'r wledydd eraill yn Nwyrain Ewrop. Yn syml, mae Rwsied yn gwbl gyfrifol am ryfel yn Nwyrain Wcráin ac mae'r milwyr sy'n brwydro yn erbyn awdurdod Kiev yn

Ac eithrio papur y tablo, y blesg, neu halon o fenni, seiliedig ar ddyfodol Chen. Hynod o her wnaeth ei hideoleg, does dim llawer o sylwebeth a fydde'n cynnig golwg amgen ar yr hyn sy'n digwydd yn yr Wcráin. Mae'r sawl gael persbectif gwahanol ar y mater, yn gorfod troi at gyfryngau arloesol megis y gwefannau gwrthsefydliadol, dinc refferendwm a bleisteiddau. Traethgar iawn yw erthygl Wojciech Srnka yn Dinc Refferendwm sy'n amlygu dicotomïau cymdeithasol sydd wedi meddiannu trafodaeth ar yr Wcráin a chyfryngau Czech. Y brif bwynt yw bod dwy ochr y ddarl yn difrio'i gilydd ac mae'r naill yn galw'r llall yn gyd-weithredwyr Washington neu Moscow. Digon cywir yw'r ddadansoddiad hwn os cofiwn ni am y Gweinidog amddiffyn gan lach newyddion anghydffurfwyr Ceidwadol, ac ar y chwith eithaf yn y sbectrwm, canbwysodd Prif Ysgrifennydd y NATO, Anders Fogh Rasmussen, ar y Llywodraeth Tsiec i gynyddu'r gwariant ar amddiffyniad, gallwn ni ddarllen fod y NATO am inni noddi anturiaethau milwrol yr Unol Daleithiau yn Ewrop. Oherwydd y sylwebaeth wrthgyferbyniol hon, mor lawn fel y mae hi o ystyriaeth garw, mae newyddiadurwyr y cyfryngau gwrthsefydliadol ac annibynnol o bleidiau gwleidyddol fel chwa o awyr iach yn bwrw golwg syber ac weddol ddiduedd ar y gwahanol ddigwyddiadau yn argyfwng yr Wcráin. Un o'r newyddion hynny yw Ilona Svihlikova. Mae hi'n cyfrannu'n gyson i blistusrwydd. Ed, neu yn llawn, Britsgel Ysty, cyfnodolyn ar-lein sydd am herio ystrydebau'r Cymuned Tsiec ac y sy'n cael ei ysbrydoli gan bapurau newydd Saesneg megis The Guardian. Yn fis Ionawr, dadleuodd Novikova yn argyhoeddiadol iawn fod yr hyn sydd wedi bod yn digwydd yn yr Wcráin yn adlewyrchu gwrthdaro rhwng dau floc pŵer sydd wrthi'n chwilio am eu safle ar y llwyfan ryngwladol, yr Undeb Ewropeaidd a Ffederasiwn Rwsia. Canolbwyntiodd hi ar lwybr Rwsia oedd i geisio gwrthsefyll hegemoni yr Unol Daleithiau ac adeiladu seiliau newydd i'w rhyngwlad rhyngwladol. Tynnodd hi sylw at y prosiect. Cwynodd Vladimir Putin ar ei ymweliad â'r Almaen yn 2010. Pryd hynny, cynigiodd Putin fel y Prif Weinidog bartneriaeth economaidd rhwng yr Undeb Ewropeaidd a Rwsia, partneriaeth a all le fod yn gynsail i gydweithio newydd hirdymor ac yn wrthbwynt grym-du her yr Unol Daleithiau ac Ewrop yn sefydlu a sgil-effeithiau'r

yr Undeb Ewropeaidd, yn ganlyniad i amharodrwydd Ewrop i roi unrhyw ystyriaeth fanylach i gynnig Vladimir Putin o'r flwyddyn 2010. Wrth gwrs, prosiect greu'r Undeb Sofietaidd yw prosiect greu'r Ewrasiaeth yn ôl Hillary Clinton. Ond a oes opsiynau amgen gan Rwsia yn wyneb ymarweddiaeth gynyddol Ewrop tuag ati hi? Mae'n wir fod polisi mewnol a thramor Vladimir Putin yn ddadleuol dros hyn, ond teg yw gofyn pam mae Ewrop yn ei wneud e gan gofleidio cynghrair a'r Unol Daleithiau sy'n bell o fod heb gamweddau dybryd ar y sin byd-eang? A beth sy'n gwneud i'r Undeb Ewropeaidd beidio â ynni, cyfreithlondeb y gyfundrefn wleidyddol newydd yn Kiev, a'i deyrngarwch i'w ffrind mawr traws-Atlantig, seicoleg ofidus y rhyfelwyr, neu awydd ymerodraethol i gystadlu â'i gyfaill Gweriniol mwyaf? Efallai mai cyfuniad o'r ddau sydd wrth wraidd. cytundeb gysylltiadol sydd newydd gael ei lofnodi gan Petro Poroshenko a chynrychiolwyr yr undeb. Wrth gwrs, er gwaetha llais gwrthwynebus Rwsia, pan dwi'n meddwl am y broses hirfaith a chymhleth a ddaeth ar weinyddiaeth Czech a gwledydd felly mewn i'r Undeb Ewropeaidd, allai ddim ond synnu fod yr Undeb wedi rhuthro i agor ei ddrysau i wlad sydd mewn rhyfel cartre, beth bynnag fo achosion gwirioneddol y gwrthdaro rhwng gorllewin a dwyrain yr Wcráin. Fel rhywun sydd o blaid y brosiect Ewropeaidd ers i fi ddechrau ymddiddori mewn materion cyhoeddus, dw i'n mawr obeithio nad mai llygad arbrofol rhwng yr Undeb Ewropeaidd a Rwsia yw'r Wcrainionedd. Gobeithio'n fawr nad yw hwn yn fan cychwyn y rhyfel oer newydd a allai magu tymheredd gwledol yn arswyd isogyflym. Does yna fawr o amheuaeth nad yw Rwsia'n dweud tueddiadau ymerodraethol yn yr Wcrain, ond mae'r rhai Ffrainc, Ewrop, ei Gwladwriaethau Clustog ar y ffinie, ac efallai, yn ailddeffro i'w thueddiadau ymerodraethol hithau.